Ислам дин бит озак вакытына чүгеп килделәр, әмма яңадан без инде менә үзгәреш җилләре башлангач, икенчерәк төрле карый башладык. Атеизм булды бит инде 70 еллап э, дәвам итте. Без артык Теге уйламадык, ислам дине безгә нәрсә бирә соң, нәрсә китерә? Мин аның теге э, рухи яктан түгел, мин бит әйберләр белән эш итә торган э, археолог инде. Менә шул яклап караганда, нәрсә бирә ул безгә? Беренчедән, гарәп язуы килеп керә. Һәм шул гарәп язуы мең ел безгә хезмәт итә. Аны инкарь итәргә ярамый. Әмма археологик материалларда нәрсә чагылыш таба? Ислам чагылыш табамы? Таба, әлбәттә. Яңа гына мәчеткә тукталдык. Мәчет нәрсә ул? Ул архитектура. Архитектура. Чөнки теге якта бит э, якын көнчыгышта Гомумән, көнчыгыш илләр инде ул бит цивилизация. Цивилизация менә шул Багдадны гына алып карасак та, андый шәһәрләр бик күп. Мөселман шәһәрләре, элгәреге мөселман шәһәрләре. Алар бик зурлар. Багдад иң зур шәһәрләрнең берсе. Анда кайбер э, фаразлар буенча миллионга якын кеше яшәгән. Ул тикле үк булмаса да, ләкин бик күп кеше яшәгән. Һәм Авыл түгел инде ул Багдад. Башта без уйлыйбыз, уйлый идек, ике катлы, өч, дүрт катлы йортлар булган анда. Хәзер тагын да бигрәк йортлар. Заманында, хәтта мин укыдым э, бер авторда, э, бер галимнең китабында 11-14 катлы йортлар булган имештер. Мин аңа ышанам җитмим, ничектер шул заманда мин әйтәм, Неужели шул йортлар да яшәгәннәр алар? Ну, ике өч катлы йортлар булган, ансы, ансында шик юк. Әмә әйтмәкче булам, менә шушындый югары үскән архитектура килеп керә ислам аша безгә дә. Ул бит э, гади йортларны инде кирпичтән, таштан салмыйлар, гади кешеләр яши торган йортларны. Беренче чиратта патша сарае булырга мөмкин. Без аны табарбыз, Алла бирсә, биләр ул тикле артык җимерелмәгән, аларның ул патша сараеның үзе сакланып калырга тиеш. Ул кирпичтән, э, таштан һәм агачтан да булырга мөмкин. Чөнки кыш көне ул зур бинаны җылытырга кирәк бит. Э, э, агач бүрәнәдән салынган бинаны җылыту э, уңайрак. Һәм җәмәгать биналары. Менә мәчет булды. Ул җәмәгать бинасы инде торак йортлар түгел бит. Аннан соң шул патша резиденциясендә, патша сараеннан башка архив булырга мөмкин, э, китапханә өчен аерым бина булырга мөмкин һәм башкалар һәм башкалар. Менә шулар гомумән архитектураның барлыкка килүен бернинди шикләнүләрсез ислам дине белән бәйләргә була. Ислам дине белән бәйләргә була. Архитектура. Архитектура бит ул мәчет кенә түгел. Менә шушы миләрдәге мәчет янында Мәчеткә терәлеп диярлек, аның көньяк-көнчыгыш өлешен, төньяк-көнчыгыш өлешендә без тикшердек, әле 74 елларда, 72-74 елларда, тагын да соңгы еллар 76-да да бераз казыдык. Зиярат. Зиярат. Артык зур зиярат түгел. Э, Биләрдә гомумән биш зиярат безгә билгеле. Зур-зур зияратлар 100-200 гектарга җитә торган бишенче зиярат, э, э, беренче зиярат мәсәлән. Әйме. Мәйданы зур, халкы күп булган чөнки. Ә монда артык зур түгел, без 50 ләп каберлек ачтык. Һәм шул шушы зиратта төрбә дип әйтик инде. Мавзолей дип мавзолей нигрәк яңгырый инде. Зуррак бина күз алдына китә мавзолей. Бу төрбә шундый. Шушы кирпичтән ясалган. Кирпичтән ясалган һәм анда ир белән хатын ята. Кем ул билгеле түгел. Хан белән аның хатыны булырга мөмкин. Аларның туганнары булырга мөмкин. Шушы Җамик мәчетенең имамы булырга мөмкин. Һәм һәм гомумән э, теге патша тирәсендәге Ул вакытта әмир дип йөрткәннәр инде, мәлик дип йөрткәннәр. Безнең халык арасында бит хан диләр инде көзне, Болгар ханы диләр. Менә шул Болгар ханы тирәсендәге чиновниклар, югары дәрәҗәдәге, шулар күмелгән булырга мөмкин анда. Димәк, без архитектура бит инде ул барыбер кечкенә генә кирпечтән ясалган бина булуга карамастан. Димәк, мәчет, э, төрбәләр салалар. Аннан соң инде без менә э, әйләнеп кайтырга алтын урда чорына да чыгарга мөмкин. Барыбер бит шул ук мөселманнар яши инде монда. Э, ниләр? Анда мавзолейлар бөтенләй икенче төрле инде Булгардагы. Бу бит соңрак чор. Соңрак чор күпме мавзолей анда ачылды. күпме мавзолей ачылды таштан дөрес алар э, салынган барыбер архитектура ислам дине белән бәйләнгән хәзер инде түгел уннан артык һәрхәлдә археологлар тарафыннан тикшерелгән генә ә тикшермәгән күпме әле ул мавзолейлар зур зур мавзолейлар вот. аннан соң ислам динен күз алдына китереп булмый ислам чисталык дине мунчалар. Без менә казыдык Кәрвансарай дип казый башлаган идек 69 нчы елда, мин студент вакытта әле. Ул Кәрвансарай безнең мунча булып чыкты. Ана Зелевинскийның фамилиясен әйттем бит. Э, Эмма Давыдовна, архитектор. Ул бик шундый төгәл итеп, матур итеп кенә э, исбатлап куйды. Юк, бу сезнең Кәрвансарай түгел, бу теге Кәрвансарайдагы теге гостиница кунакханә тибындагы йорт түгел, ә ул мунча. Идән астыннан ягып җылытылган мунча. Хәзер э, шуннан соң менә бу мәчет янында безнең Биләр мәчете янында анда тагын бер кирпич бина Альфред Хасанович заманында тикшерелгән иде. Әйме, ул кирпич бинаны бик матур иттереп консервацияләп, аннан соң инде архитекторлар аның тышкы кыяфәтен ясап куйдылар, реконструкция шушайрак булырга тиеш дип. Бик матур бина килеп чыкты ул, килеп чыкты. Анда кем яшәгән? Асрф Хасанович аны атады «Дом из знатного феодала». Димәк, шундый бай феодал йорты. Зеленский килде дә Юк, бу мунча. Мунча килеп чыкты. Э, мен әйтәм, ничек инде мәчет тирәсендә мунча. Ә нишләп? Тәхрәтханә. Әмма теге э, Урта Азиядә, э, шул Ирак көнчыгыш илләрендә, анда бит Мәчет янында мунчалар булган. Төркиядә дә шул ук нәрсә. Менә күптән түгел генә күреп кайттым әле. Э, димәк, бусы да мунча. Менә шушы мәчеттән ерак түгел бер 200 метр чамасы ераклыкта төньякка таба тагын бер бина казыган идек. Аны инде без бит мунчаны инде айыра башладык. Бу э, теге Торак йорт түгел, мунча дип үзебез әйттек. Э, э, аны исбатладык. Мунча, мунча чыннан да. Ә тегеләргә ошаган, идән астыннан җылыта торган система. Димәк, безнең өч мунчабыз булды. Тагын дүртенчесе, менә хәзерге вакытта тикшереп ята, ул э, казыл, казылып бетте дип әйтергә була инде. Э, аны э, минем шәкертем казый Зөфәр Шакиров дигән археологыбыз Ул шул Беләр музей тыюлыгының директоры хәзер, шул казый. Ансы да аның без инде ана шул бәлки хан сарае булмасмы дип казый башлаган идек. Алай ук зур булып чыкмады ул. Менә күрәсез, димәк, мәчет, мунчалар, әйме, архитектура корылмалары дим. Һәм төрбәләр. Бөтенесе ислам белән бәйләнгән. Менә ислам безгә менә шушындый алдынгы әйтергә кирәк архитектура үрнәкләрен алып килде. Хәзер киттек тагында алгарак. Менә әйберләргә килеп җиттек хәзер инде. Әйберләр арасында, әйберләр арасында карыйбыз. Менә йөзекләр табыла, әйме. Йөзекләргә язылган. Я Аллах дип, я анда башка сүзләр шушы йөзекнең хуҗасының исеме язылган. Ни беләзекләрдә шундый ук нәрсә. Аннан соң савытларны, савыт сабаны ясаганнар бит инде балчыктан, балчык савыт саба. Аларга да язып куйганнар шул гарәпчә кайбер я хәрефләре килеп чыга, я аерым сүзләр дә бар. Вот. Сфероконс дип йөртелә, анда тере көмеш саклаганнар сфероконсларда. Әмма аларда бар Давыт дип язылган, мәсәлән, Гамирҗан Дәүләтшин искә төшергәндер инде. Ягъни, менә бу Рухи культура чагыш таба э, археологик материалларда да. Аннан соң безнең биләрдән э, революциягә тикле табылган китап тышлыгы. Ул бронзадан көмештә кушылганмы соң шунда шулайрак тоела. Э, бронзадан ясалган ул. Теге матур ташлар белән инкрустацияләнгән. инкрустацияләнгән. Э, ул э, ниләрдән табылган? Менә бу табылдык яры югалмаган. Сәүдәгәр Заусайлов, Казан сәүдәгәре Заусайлов кулына килеп керә. Аның бик зур коллекциясе була. Кызыксына ул тарих белән, Болгар чоры белән генә түгел, тагын да борынгырак тарих белән кызыксына. Һәм ул сәүдәгәр кызганычка каршы э, белә. Белгәч үзенең коллекциясен сата Хельсинкига. Хельсинсдорф ул вакытта Хельсинки бит Финляндия безнең Россия составында була. Ул чит илгә чыгармаган. Менә шул Хельсинкига саткан. Хәзер ул Хельсинкиның э, Финляндиянең милли музеенда саклана. Менә димәк, ул э, Коръән тышлыгы булгандыр дип уйлыйбыз без. Коръән тышлыгы булгандыр. Аннан соң кечкенә шул Коръәннең сүрәләрен язып бит инде. Хәзер дә э, шулай э, эшлиләр, төреп аны сәдә саклыйлар, юлга чыкканда. Әйме, менә шушындый нәрсәләр элек элек-электән э, булган инде ул. Коръән саклана торган менә кечкенә генә көмештән ясалган савытлар Шунда Коръән сүрәләрен язып тыкканнар һәм монда асып йөргәннәр. Ягъни кисәгәдер анда тыгып, шундый чылбырлы булган инде. Менә шундый әйберләр табыла. Казүшләр вакытында табыла димим, алар килеп чыга очраклы рәвештә. төшеп калган каядыр шунда менә очраклы рәвештә шунда казыганда археологлар тарафыннан түгел башка гади кеше таба аны һәм аллага шөкер алар музейларга килеп эләгә эләкмәгәне күптер әле аның вот аннан соң менә әлбәттә болгарларның рухи культурасы бик югары үсештә булган аларның галимнәре булган гамирҗан дәүләтшин санап киткәндер аларны Ул аларны барлады барсын да. Кылгали э, кебек шагыйрьләре булган, димәк, яза белгәннәр, язганнар һәм язу әсбәпләре безнең археологиядә чагылыш тапкан. Менә шул сөяктән ясалган каләмнәр, кара савытлары, хәтта рәсәмнең рәсәмнәрдә булгандыр дип уйлыйбыз. Орнаментлар булса, бизәкләр төшергәннәр бит инде төрле әйберләргә. Аның палитр дип йөртәләр бит инде. Өч савыт бергә кушылган, кечкенә генә буяу салганнар. Шуларга тикле сакланып калган. Әйе, кара савытлары балчыктан ясалган һәм бронзадан ясалган, андый савытларда сакланып калган. Менә Әйтергә кирәк, шушы бернинди язма чыганаклар булмаса да, алар да бар. Бар тик археология материалларына таянып кына әйтергә була, ничектер менә шу 10 гасырда бер кискен борылыш була. Безнең матди культура тарихында да, рухи культура тарихында да һәм ул ислам белән бәйләнгән. Әле мин әйтмәдем, шуннан башларга кирәк булгандыр. Мин зиратлар дидем дә, безнең бит э, минем укытучым, э, сүз уңаена әйтеп китим, Елена Александровна Халикова, минем укытучым икәү. Берсе Халиков, Альфред Хасанович икенче санлы хатыны Юксана Халикова беренче курста укыганда ул безгә археологиядән укыды. Һәм иң беренче 69 нчы елда ул башлады эш нәкъ менә шушы ислам белән бәйләнгән. Ул үзе рус хатыны, әмма Альфред Хасановичның йогынтысы аркасындадыр, күрәсең, ислам белән кызыксына башлады. Кайчан тарала башлаган ислам? Ничегрәк таралган ул? Археология материаллары белән нигезләп буламы моны? Һәм без менә 69 елда иң беренче зур зур күләмдә казу эшләре башланды 69-да. Ул э, беренче зират дип йөртәбез. Мин әйттем бит, беләрдә биш зират бар дип. Э, беренче зиратта казу эшләре башлады. Анда мин катнаштым. катнаштым һәм шушы берничә ел эшләп бу 69 70 ничәнче елда 76 елда хәтерем ялгышмаса ул яклады кандидатский кандидат диссертациясен мәскәүдә шушы не буенча һәм ул бик яхшы унынчы гасыр Инде ислам йолаласы буенча күмелгән зиратлар бөтен җирдә. Шәһәрләрдә генә түгел, авылларда да. Авылларда да. Дөрес, 10 гасыр ахырларына тикле әле бераз тайпылыш сизелә. Ислам диненнән. Анда, мәсәлән, йөзек очрарга мөмкин. Әйме, хатын-кызның кулында ук очы очрарга мөмкин ирләрнең каберендә. Әмма ул бик беренчедән сирәк-мирәк кенә э, э, бөтен э, каберлекләр ислам йоласы буенча күмелгән. Дөрес, соңгырак чорларда да очрый мәҗүсилек мәҗүсилек җоласы буенча күмелгән каберләр. Әмма алар башлыча Идел Болгарының периферия өлкәләрендә, чиктә. Болар булырга мөмкин. Бит Идел Болгары югары үскән дәүләт. Читтәге халыкларында кызыксындыра хәзерге Мари Чуваш Мордва коми халыкларын кызыксындырып үзенә тартып тора магнит кебек, әйме? Алар Үтеп керәләр, ул акта бит шик булмаган инде. Дәүләтнең э, монда яши башлыйлар, алар бит мәҗүсиләр, тиз генә күчмиләр алар исламга. Ислам динен кабул иткән очракта да алар кайбер нәрсәне менә сала торган булганнар. Менә шушындый э, теге ярым мөселман, ярым мәҗүсилек э, йоласы буенча күмелгән ниләр очрый, каберлекләр очрый. Ләкин алар бик аз. Менә бу Еленксаны әйткәнчә, инде 10-нчы гасыр ахырында, 11-12-нче гасырны әйтәсез, шул тикле э, теге ислам кануннарына тулысынча туры килә торган тәртип буенча күмелгән э, ниләр бар, э, зиратлар барлыкка килә. Зиратлар барлыкка килә. Һәм 11-12-нче гасырларда инде теге мәҗүсилекнең изе дә сакланмаган. Аннан соң икенче ягы да бар бит. Э, бу каберләрне казымчы да өчен килмәгәй мөселман шәһәрен казыбыз икәне билгеле дуңгы сөякләре юк кайсы гына мөселман динендә булмаган халыкларның э, теге истәлекләрен шәһәр урыннарын э, зиратларын казып карама анда бит дуңгыз э, сөяге табыла бездә юк бездә юк дуңгыз сөяге бу үзе инде күрсәткеч хәрәм чөнки дуңгыз итен ашамаганнар дөрес биләрдә мин э, бер ике э, йорт урыны казыган идем килеп чыкты дуңгыз сөяге Бүгенге сәя килеп чыкты, мин бик шат, э, шаккаткан идем э, башта. Мин аны бүгенге сәя түгел, э, кешенең кеше теше дип уйлаган идем башта. Аннан соң э, безнең бит бик яхшы атаклы әйтергә кирәк, археозоолог э, Айдыгерген Петренко эшли иде. Менә шул хайван сөякләрен без чыгарып ташламыйбыз, аларны тикшерергә кирәк. Шуларны тикшереп, ул докторлык диссертациясен яклады э, заманында, хәзер мәрхүм инде. Менә ул әйтте, юк, дип, бу дуңгыз сөяге. Мин әйтәм, Айдегрен, тагын бер тапкыр карап карагыз әле, дуңгыз сөяге булырга тиеш түгел, дуңгыз сөяге. Килеп чыкты бер 3-4 бер тегәл ул. Аннан соң карасак, урыслар яшәгән икән монда. Урыслар яшәгән. Чөнки дуңгыз сөягеннән башка э, бер мөһер, печать таптык, кургаштан ясалган. Аны э, академик Янин э, Валерий Лаврентьевич әйтте. Аннан соң таң карады. Тагын бер рус археологы Мария Владимировна Чудова. Мария Владимировна Чудова теге Всеволод Жыр оя 1183 елда монда яу оештыра. Бик көчле. Бөтен яктан уратып алалар биләрне. Ун көн теге чолганышта тоталар, әмма кулга төшерә алмыйлар. Солых төзергә мәҗбүр булалар. Янин әйтү буенча, бәлки шундый солых договорында договорын теге печатьләп куйганнар анда. Шуннан калган нәрсәдер ул. Всеволод Зурьяның менә бу ние табылды. Беренчедән, то есть дуңгыз сөякләре, менә шушы мөһер, аннан соң шифрдан ясалган ниләрне санап та тормыйм, алар рустан китерелгән. Табылды теге хәзер дә бит Пасха вакытында йомыркаларны буйлар. Элек тә шундый йолалар булган инде аларның. Аннан соң балалар уенчыгы шул йомырка буялган э, пасхальные яйца. Менә шул табылды, ике бөртек. Тагын нәрсәләр табылды әле. Тут руслар яшәгән мастерлар алар. Оста. Гәрәбә э, Алты-җиде килограмм, шуннан уйлап карагыз, ул бик күп керебә табылды. Ул теге отход формасында инде. Күрәсең, менә бу Балтык буеннан китерелгән керебәдән алар бизәнә әйберләре ясаганнар, шушы руслар. Алар ике бөртек кенә булганнар. Шул ике ике йортта яшәгәннәр инде. Руслар булганында нишләп булмасын? Сәүдә белән килгән руслар нишләп булмасын? Булганнар. Хәтта ел язмашы яза, менә 1229 елда Авраамий исемле бер русны үтерәләр. Ни өчен үтерәләр, билгеле түгел, әмма ул ел язмага кергән. Үтерәләр дә аны күмәләр, ел язма яза.

Менә шушылай иттереп, бик яхшы гына кайсы өлкәне алып карама, археологиядагы әйме, барыбер исламга килеп терәләбез шул. Исламга килеп терәләбез. Ә инде Алтын Урда чорын әйткәндә юк. Ислам архитектурасы. Менә бу Зелевинский дигән ханым, э, Эмма Давыдовна, ул шушы темага докторлык диссертация яклады. Мин аның оппоненты булдым. Һәм ул күрсәтте э, теге болгар чүрен алган ул болгар истәлекләрен. Анда безнең биләр дә кергән, башлыча болгар да сакланган архитектура э, корылмалар инде. Э, Алтын Урда чорында. Һәм тагын да якынрак китсәк, безнең көннәргә Казан ханлыгы чоры. Казан ханлыгы чорында Мөтәкул Шәриф, Кол Шәриф ни анда инде язма чыганаклар күбрәк бит. Матур матур безнең шәһәр Казан ди, менә шул атаклы шәрык шәһәрләренә бик ошаш дип яза сәяхәтчеләр. Кайсы ягы белән ошаш? Монда гади йортлар, руслар да шул ук бүрәнәдән салынган йортлар инде, татарларда да шул ук бүрәнәдән салынган йортлар аерылып тора әлбәттә архитектура. Мәчет. Мәчет, биек манаралы мәчетләр, патша сарае, хан сарае безнең Казанда, шул ук мунчалар, әйме, мунчалар да телгә алына бит юлъязмаларда. Казанга мунча, Казан мунча, мунчалары. Менә аннан соң гына инде менә Казан егылгач, Иван Грозный чорында, башка чорларда э, теге артык мәчетләр төзү рөхсәт ителми, булганнар җимертлә бит инде. Әмма аннан соң тагын дулкын башлана Екатерина чорында, дәл аңа тикле әле Елизавета Петровна чорында. Менә бу безнең Шаһабетдин Мәрҗани мәчетен төзеп куялар таштан. Элеккеге традиция барыбер саклана. Традиция саклана. Агач мәчетләрдә булган бит бары шул таш мәчетләргә итеп ясалган бит инде. Ни генә булмасын, безнең менә хәзерге татарларның хәзерге мәдәнияте, рухи мәдәниятта, матди культурада әйтергә кирәк. Инде ана шул архитектураны әйтәм беренче чиратта. Аның тамырлары ана шунда, безнең Болгар чорында. Шуңа күрә өйрәнәбез без. Шуңа күрә без э, безнең менә шул чор белән кызыксыналар. Без генә түгел, без болгарларның бит э, дәвамчылары инде әйтергә кирәк. Башка э, компонентлар да бар, әлбәттә. Әмма Болгар безнең нигезебез. Болар нигезебез һәм ул э, шушы Болгар чыры булмаса, безнең культура ничек булыр иде икән хәзерге белмим. Болгар безне менә дөнья э, мәдәнияты югарылыгына күтәрде, ислам күтәрде аны. Ислам цивилизация дип э, юкка гына әйтмиләр. Кайбер чакта без Болгар цивилизациясе, Болгар татар цивилизациясе дип әйтәбез. Аның нигезендә дә менә шушы ислам ята бит. Ислам динен кабул иткәннән соң бит инде безнең никадәр контактлар элек тә булган әлбәттә. Ләкин контактлар кеше Урта Азиядән күпме нәрсәләр килә. Анда бит э, теге сәүдә белән яхшы савыт-саба, э, тукмалар, тәмләткечләр, кылычтыр нидер алар да булган әлбәттә. Һәм башкалар, һәм башкалар. Алар белән килә информация, алар белән килә китап, көнчыгыш шәрык язучыларының китаплары тарала безнең. Һәм э, шул вакытта, икенче вакытта инде Урта Азия, Кавказ якларыннан, Азербайҗан, соңгы вакытта ул э, төбәккә дә без игътибар итә башладык. Әзербайҗан безнең каядыр читтәрәк кала иде, чөнки ул Кавказ артында. Дагестанны алып карасагыз, анда тоже э, шулай ук нинди яхшы архитектура һәм э, теге язмачылык бар. Һәм инде ана шул Багдадка барып терәләбез. Цивилизация. Болгар цивилизациясенең нигезендә ислам.